כ'דענק נאך ווען די מעשה איז געשען, ס'איז געווען ביים רעבן ביים גער רעבן די פני מנחם זכר צדיק לברכה, ס'איז געווען עפעס א בחור וואס מ'האט אים גערעדט א שידוך און ער האט זיך שוין געהאט געטראפן, ער האט זיך געטראפן מיט די מיידל און זיי האבן געבעטן די משפחה די די די מדברת משפחה האט געבעטן אז זיי זאלן זיך טרעפן נאכאמאל א צווייטע מאל, דער בחור א חסידישער בחור,

האט אים דער רבי געזאגט, אפשר מאכסטו אפשר מאכסטו ער זאל אריינקומען צו מיר, איך וויל רעדן צו אים. דער טאטע, שפעטער אהיימגעקומען צום בחור, האט אים נישט געזאגט וועם אים רעדן, האט אים נאר געזאגט, איך האלט אז דאס איז גענוג א א רבי'שע שאלה, דו מעגסט אריינגיין צום רבי'ן פרעגן, גיי אריין מארגן מיט א קוויטל און פרעג. און צומארגנס איז ער אריינגעקומען צום רבי'ן און ער האט געזאגט, מען האט אים אנגעטראגן דער און דער שידוך, און דער רבי פרעגט אים, נו, וואס זאגסטו?

יא, סאו דו גייסט זיך מוזן טרעפן נאך איינעם, איז נישט בעסער טרעפן זיך מיט די ערשטע וואס טרעפן זיך מיט צוויי אנדערע וואס? און די שידוך איז געווארן, די שידוך איז געווארן פארשטייט זיך. דיין חשבון אסאך מאל אזוי נאריש, אה, כ'גיי עס נישט טון, נו וואס מיינסטו גייט זיין שפעטער, די די די האסט עפעס א גאראנטי אויף שפעטער עפעס וואס גייט זיין עפעס, די האסט עפעס ליגן אין דיין סטארעדזש עפעס אוועקגעלייגט שידוכים וואס אויב נישט דאס שלעפט מען ארויס די אנדערע. אז דו זעהסט אז דער רבונו של עולם פירט דיר, דו זעהסט אז די זאך עפנט זיך אויף, גיי, גיי, רוק דיך ווייטער. פארציילט איז אריינגעקומען א איד צום הייליגן סאטמאר רב'ן זכות יונגעל איינער זאגן אז מען טראגט אן א שידוך, און זיין רעבעצן עפעס האלט נישט ביים טון די שידוך, האט ער געפרעגט וואס פארוואס וויל זי נישט טון די שידוך, האט ער געזאגט זי טענה'ט אז די בחור איז עפעס צו א היינטיגער, יא היינט הייסט עס אביסל מער אזא אפ טו דעיט בחור יא, איז אביסל צו אזא מין היינטיגער, ער זוכט מער אזא מין פארצייטישער, האט דער רבי געזאגט זאג איר אז אויב וועט זי ווארטן פאר מארגן עט זי א היינטיגער שוין אויך נישט האבן, כאפ אריין היינט ווילאנג ס'איז דא א היינטיגער ווייל באלד וועט קומען א מארגן און די היינטיגע וועט שוין אויך נישט זיין, פארשטייסט? כאפ אריין וועמען דו קענסט. כ'האב געזען פארציילן אז די חפץ חיים יום כיפור פאר כל נדרי פלעגט אריינקומען ערב יום כיפור האב איך געזען פלעגט ער צורופן אפאר בחורים וואס איז נישט קיין חתן געווארן יענע יאר האט זי געזאגט געטס מיר א תקיעת כף אז די יאר ווערט עטס א חתן, עטס הערטס? געטס מיר א תקיעת כף אז די יאר ווערט עטס א חתן, שווערטס מיר עטס ווערטס א חתן די יאר, און זיי האבן זיך געוואונדערט, אקעי די רבי האט געהייסן האט מען געטון, אסאך בחורים האבן געהאלטן אז עס איז א ברכה, עס כאילו די די די חפץ חיים ווינטשט זיי זאלן ווערן א חתן, מען האט געפרעגט זיין איידעם הרב זאקס, מען האט געפרעגט וואס מיינט דאס חפץ חיים הייסט געבן א תקיעת כף, האט ער געזאגט. די שווער זעהט אז די שידוכים קענען ווערן, ווען ער בעט ענק געטס מיר תקיעת כף עטס ווערטס עטס ווערטס א חתן בעת שטערטס עס נישט, שטערטס עס נישט ווייל ווען עטס שטערטס עס ווערט עס אויס, שטערטס נישט די שידוך ס'דארף ווערן, געב א טשענס פאר א שידוך, געב א טשענס מ'האט גערעדט א שידוך געב א טשענס פאר דעם, ס'דא געזעהן שטיין אז אין וואלאזשין ס'איז געווען ביים גרויסן גאון רבי חיים וואלאזשינער איז געווען א איד אריין געקומען מברר זיין אויף א בחור. און למעשה איז רבי צבי אפאר טעג שפעטער און רבי חיים וואלאזשין האט נישט געהערט אז עפעס זאל זיך רוקן, האט ער געפרעגט דעם איד וואס איז געווארן, זאגט ער ניין איך האב צום סוף נישט גערעדט, איך גיי נישט כאפן קיין שמועס מיטן בחור, זאגט ער פארוואס נישט, זאגט ער ניין ניין ניין ס'זעט נישט אויס, זאגט ער פארוואס נישט פארוואס נישט, זאגט ער האט אים געפרעגט וויפיל פראצענט געסטו אז ס'זאל אפשר יא ווערן, זאגט דריי פראצענט. האט רבי חיים וואלאזשנער געזאגט ווייפיל בחורים איז דא אין די וועלט וואס דארפן יעצט חתונה ווערן? אפאר מיליאן. דריי פראצענט פון אפאר מיליאן איז א גרויסע נאמבער. הערטס הערטס. אין אנדערע ווערטער דו ווייסט דען ווער דיין שידוך איז? דיין שידוך קען זיין כ'ווייס נישט פון יעהופעץ. מען טראגט דיך אן איז דאס אפאר פראצענט. די פאר פראצענט מיינט עפעס. רבותי מען דארף דאס וויסן. ס'איז ברוך השם דא א געוואלדיגע סארס אין דעם ענין לעצטע פאר יאר. מ'האט שוין פריער דערמאנט זיין נאמען ידידינו רבי יונתן שווארץ זאל זיין געזונט וואס ער טוט אסאך אין דעם. און ער האט אויפגעוועקט דעם עולם מיט דעם, און נאך, נאך אסאך אידן טוען דעם, אבער רבותי ס'איז נישט גענוג, מ'דארף געדענקן, מ'טאר זיך נישט פאפן ווען ס'קומט צו שידוכים, זאג נישט קיין תירוצים ווען דו ווייסט אז ס'איז אייגענע מידות, ס'איז א אייגענע ווי מ'רופט עס אביסעלע גאווה וואס מ'דארף אביסל אראפלאזן, אביסל אראפלאזן, מ'וועט מסיים זיין דעם שיעור מיט א מעשה'לע, כ'האב עס געזען שטיין יארן צוריק אין א ספר, כ'האב געזען שטייען צוויי ביים גרויסן מגיד, כ'האף אז אזוי איז טאקע געווען די מעשה. ס'איז זייער ענדליך צו א צווייטע מעשה וואס איז געווען ביים הייליגן רבי הערש פון רימנוב, וואס אונז האבן שוין אמאל פארציילט אין תפארת יונה פאר די קינדער, אבער אזוי האב איך געזען שטיין די מעשה, אז ס'איז געווען א בחור וואס איז אפגעזעצן אלס א יושב אין מעזריטש, ער איז געזעצן און געלערנט ביים מגיד נאך א טאג און נאך א טאג, ער איז געווארן עלטער, ער האט אנגעהויבן טראכטן אז ער מ'דארף חתונה האבן, איז ער אריין צום הייליגן גרויסן מגיד, צום הייליגן מעזריטשער מגיד, און ער בעט א ברכה, ער וויל א חתן ווערן. האט אים די מגיד געזאגט, ני, דארפסט דיך ארויס גיין זוכן עפעס, מ'קען דיך נישט זיצן נאר מיט, גיי זוך עפעס. און איך בעט דיר, מ'טראגט דיך אן די ערשטע זאך, שפרינג אריין, שפרינג אריין אין דעם. ער איז געווען אויפן וועג, האט ער זיך אפגעשטעלט אין א קרעטשמע, איז געווען ביינאכט, געפרעגט דארטן די באלעבאס דארטן, ווייסט דער ווער ווער ס'איז געווען דארטן, צו ער קען דא איינשטיין ביינאכט, יא, האט זיך געזעצט דארט נעבן די אויוון, האט זיך געזעצט מיט א ספר, און אנגעהויבן דרימלען, דערווייל איז אריינגעקומען א גרופע בעל עגלה, בעל עגלה איז האלט נאך א גאנצן טאג ארומפארן, פלעגן קומען אין קרעטשמע ביינאכט, זיי פלעגן טרינקן, ס ה זיי האבן געטרינקן איין גלעזל צוויי גלעזל, איך נעם נאך אפאר גלעזל כ'הייב אן ווערן אביסל פרייליך, און זיי האבן געזען דער באלעבאס פון די קרעטשמע ממש דער ארענדער בכבודו ועצמו איז עפעס יענע נאכט נישט געווען, ווער איז געשטאנען און פארקויפט? א טאכטער זיינע, און זיי האבן געמאכט ווי וואס לאמיר מאכן פרייליך דא, אונז האמער דא די די די די די פארקויפערן, קיין כלה איז זי נאכנישט, אונז האמער דארטן דער בחור וואס זיצט דארטן ביים אויוון ער דרימלט, לאמיר מאכן א שידוך, עט זיין א חתונה, עט שוין זיין צו עסן, הי הי, און זיי זאגן יא ס'איז א גוטע געדאנק, און מען פרעגט איר צו זי וואלט געוואלט חתונה האבן מיט דעם בחור, זי געט א קוק, זי זעט עפעס א ערנסטע בחור, א בחור זעט אויס ווי א בן תורה, אלעס, כ'מיין יא פארוואס נישט. מען וועקט אויף דעם בחור, זאג נאר, האסט געוואלט חתונה מיט דעם מיידל? אן אבער דער בחור נישט געוואלט הערן פון דעם, האט מען געווען מסביר זיין, געב א קוק, האסט דא א מיידל, מען קען חתונה האבן. אינמיטן טראכטן, א מינוט, האט מיר נישט דער רבי געזאגט אז איך זאל נישט אפזאגן? המז מציאה פאלט מיר איין אין דעם, זאגט ער, יא, מסכים. און יא, עס זענען דארטן צוויי איידעם, הרי את מקדשת לי, ער האט איר מקדש געווען, ער האט איר מקדש געווען. אינדערפרי איז דער באלעבאס פון דער קרעטשמע אנגעקומען, און דער פרישער איידעם קומט און ער זאגט, מזל טוב שווער! מזל טוב! די וואס? ער געפינט אויס וואס דא געווען די נאכט? ער נעמט זיך מאכן קולות, דו פוץ אפ פון דעם פלאץ, דו ביסט נישט מיין איידעם, ביסט נישט גארנישט, מיינסט איך ווייס דען נישט ווער דו ביסט? איך זע דיך אויף דיינע בגדים, דו ביסט צוריסן, מיך פאסט נישט צו טון אזעלכע שידוכים, און די מיידל שרייט טאטי געב עס א טשאנס געב עס א טשענס קען זיין זייער גוט די ניין א אפגעריסענע אפגעשליסענע נישט מיט אים קיצער און ער הייבט אן זאגן איך ווייס וואס די ווילסט כ'האב אים מקדש געווען אויב עפעס דארף מען א גט נישט גט נישט מעט דא האסטו ער נעמט ארויס פופציג רובל פון טאש דא האסטו א פופציגער נעם דער ציידעלע דרך און גיי! דער בחור זעט אז מען געבט אים פופציג רובל, זאגט ער געב א קוק, איך זע אז דו האלטסט שוין ביים געבן געלט, איך גיי נישט פאר פופציג, איך גיי פאר טויזנט! טויזנט רובל לאז איך אפ, מ'וועט געבן א גט און מ'וועט זיך אפהאקן. דו ביסט משוגע! טויזנט רובל! פופציג איז גענדיגט! ווילסט קען איך דיר געבן איין און פופציג! דאס איז עס! די טויזנט רובל! ווער דיין רבי? האט ער געזאגט די אין מעזריטש די הייליגע איז געהערט פון די רבי רבי'ן מיט אריינגיין צוזאמען צום רעבן זיי זענען אריינגעגאנגען און געפארן צוזאמען צום הייליגן מגיד און די מגיד הערט אויס ביידע צדדים און די מגיד זאגט די בחור איז גערעכט ער איז געווען דא דיין טאכטער איז מסכים די ווילסט אז ער זאל אפלאזן די שידוך מיזטו געבן טויזענט פיין אז די רבי זאגט טויזענט וועט זיין טויזענט, געפענט דעם בערזל ארויסגענומען גאנצע טויזענט רובל, טויזענט רובל געווען א ריזן סכום, א ריזן סכום, און האט איבערגעגעבן פאר דעם בחור דיקא זאל זיך אפטשעפענען, פיין, אפגעטשעפעט, די מגיד רופט צוריק דעם דעם ארענדער, ער זאגט אים הער מיך אויס, איך קען דעם בחור גוט, איך ווייס נישט אויב דו באמערקסט, דער בחור איז א בעל מידות, דער בחור איז א בן תורה. איי, פארוואס ווילסטו נישט טון די שידוך מיט אים? א ארעמער בחור צו ריסן צו שליסן. יא, אבער ער האט יעצט טויזנט רובל, ער האט אפאר דאלער, דו ווייסט. איך מיין זאלסט טון די שידוך מיט אים. ער האט אים איבערגערעדט און די שידוך איז טאקע געווארן. רבותי, מ'לערנט זיך פון דעם אסאך, אסאך חלקים אין די מעשה, אסאך חלקים. די עיקר חלק איז, שפרינג אריין, שפרינג אריין, שפרינג אריין. און נאך א חלק וואס מ'לערנט זיך אין די מעשה, אסאך מאל מיינסטו, נא, ווי קען איך טון די שידוך מיט יענעם, יענער פאסט נישט פאר מיר. אמת, דו ביסט יא מכובד, זייער גוט, אין די סעקונדע וואס דו וועסט ווערן יענעמ'ס מחותן, עט דיך יענער האבן א מחותן א איש מכובד, סאו ס'פאסט שוין פאר דיר, פארשטייסט, האט שוין גאר גאר חשוב'ע מחותנים, רבותי מ'קען נאך אסאך מאריך זיין, אונז האמיר נישט די צייט פון דעם, דער אייבערשטער זאל אונז אלע העלפן זאל מיר קענען מרבה זיין שמחות אין כלל ישראל, און אט די פרשה פון חיי שרה זאל זיין א קריאה מעוררת הזמן, די אלע בחורים וואס ווארטן פאר שידוכים, און די אלע. אידישע בנות ישראל וואס ווארטן פאר שידוכים זאלן שוין אויפגעראכטן און אויפגעלאכטן ווערן ממש בקרוב, און מען זאל מיר זוכה זיין בקרוב זיך צו קענען פרייען בשמחתן של ישראל, ששון ושמחה ישיגי ונשיא יגון ואנחה. נאר מיט תפילה און נאכאמאל אמינה, אמונה איר בורא עולמים.